Hayyee ulaa. Mukallifuu kana. Ulaa boqonnif. Ulaa boqonnif. Hin dirqamtu jechuudha. Hin dirqisiifnu takkaawaa. Ee nuu kanaatu. Ee laa nukallifu hin dirqisiifnu jechuu nuti. Ee. Hayyee. Rabbiitu jeshu jira laal amma. Laa nukallifu hin dirqisiifnu nafsa lubbuu takkallee jechu. Illaa wusa'ahaa dandeettii isii malee jechu. Waan isiin dandeessutti malee takkaawa. dandeettii isiitti malee ee dandeettii isii malee lubbuu takka illee hin dirqisiifnu jee laalamma ulaa'ika ummanni kanaa kuni ashaabul jannati jechuun warra jannataati jee laalamma Warri jannataa kun warra gartee amanee ammallee gartee dalagaa gaarii hojjete jechuu hanguma danda'anitti jechuu bar laalamma rabbiin waan lubbuun takka hin dandeenye ittiin dirqu jechuu bar laalamma lubbuun hundinuu dandeeytuma siitiin carraaqqatti jechuu laalamma khayrii ee

maa fi suduurihim jechuun waan qoma isaanii keessa jiru jechuu gartee baasne jechuudha isaan keessa min ghillin jibbaa gartee jibbiinsa gartee qoma isaanii keessa jiru gartee waan qoma isaanii keessa jiru jibbiinsa irraa gartee baasne jechuu ummata gartee muumintoota warra jannataa kana jechuu laalamma ee lubbuun gartee kaamma duniyaa tana irratti gartee waan gartee shayxaanni gartee nama keessa kaa'utu jira jechuu qoma namaa tana keessa guyyaa jannata seensifaman san muumintoota gartee waan qalbii isaanii keessa waan jibbaa jaamu hunda gartee keessaa baase jechuu namni waliin jibbu gartee jannata keessatti jechuu bara Allahu akbar namni gartee walumaa hin jibbu Jaartii gartee duniyaa irratti amma gartee hinaaffaa gartee yoo lama lama irra goote gartee akkana rifeensa gartee buqqistee si gartee ablee si cuubu si fiidu tana guyyaa qiyaamaa gartee huuralee inni dhibba gartee ta walitti hin hinaafne ta walitti gartee waliin jibbine ta ajaa'ibaa jaalala ajaa'ibaa walii qaban tana tanaa muumintoota qananiise jechuu bar rabbiin laalammaa. Qalbii namaa tana keessa jibbaa gartee wayitu jira jechuudha bar. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa gartee joollummaa isaatti jechuudha malaku jibriiliin itti dhufee qalbii isaa tana gartee akkasii garaa isaa kana gartee qoma isaa tana gartee baqeessee operaasiyoona godhee keessaa baasee qalbii onnee waan jaamtu tana gartee akkasii gartee qulqulleessee waan gurraattii takka akkasii gartee keessaa baasee rasuula keessaa jibriiliin jechuudha alayhi salaam fuudhee gartee kunnoo gartee kullaal waan Sheyxaanni gartee qooda gartee si keessaa qabu waan qooda sheyxaanni gartee ilma namaa kana keessaa qabu gartee waan gurraattii tana kunnoo si keessaa baafne darbine jeen jechuu bar laalamma. Akkasitti maleeku jibriiliin keessa gartee baqeessee operaasiyoona godhee waan gartee gurraattii gartee fokkottuu takka keessaa baasee darbee jechuu laalamma. Waan kuni gurti waan sheyxaanni Ilma namaarraa qooda gartee sheyxaanni qabuu wanni kun laal jee akkasi keessaa baasee keessaa darbee jechuu rasuulli gartee qulqulluu namaa gartee wanni ta'eef jechuu bar laal amma ilma namaa kana keessa hisdii wanni jaamus keessa gartee qalbii san keessa numa jirti jechuu qooda sheyxaanni keessaa qabu san muuminni dhugaa san ammoo injifateeti gartee jibbaa gartee namaa qabu sanis injifateeti gartee nama jaalate jechuu bar naman jibbu jechuu injifachuu danda'e ammaas gartee hisdii waan jaamu tanaas Kanuma gartee xiltii eha xintii gartee sheyxaanni qooda nama keessaa qabu san mu'minni dhugaa waan san injifatee gartee hisdiin nama hin hassadu jechuu bar laalamma. Eh, qooda gartee sheyxaanni nama keessaa qabu jechuu waan dalagaa sheyxaanaati. Mu'minni sheyxaana injifate jechuu waan san hundarrattuu nama hin hassadu mu'minni akkasuma nama hin jibbu jechuu mu'mintoonni jechuu bar laalamma. Guyyaa qiyaamaallee gartee osoo namni ji- wal jibbuu ree ka maal jannata keessaa godha namni jannata keessa ni hin seenuu jechuu bar namni gartee osoo jibbaa kee walii qabu jechuu jannata keessa gartee gizee seensisu san rabbiin maal godha wanazacnaa maa fi suduurihim min gillin jee jechuu rabbiin laalamma wanazacnaa jechuun gartee baafne maa fi suduurihim osuma jannata hin seeninuu keessaa baafamte jechuu bar laalamma ummata kana jechuu bar muumintoota dhugaa kana wanni gartee haa qalbii isaanii eh, qoma isaanii keessatti ta'e min gillin jechuun jibbaa irra keessaa baafne jee rabbiin keessaa baasee gartee haala qulqulluu gartee namni gartee gagammadaa gartee ajaa'ibaa bareedaa ta'een gartee jannata kana seensifama jechuu bara yaa warra gartee jannataa rabbiin waa taasisu. Ayyee tajrii tajrii jechuun kayaatu jechuudha laalamma jannata san keessa jechuu bara. min taatihim jechuun jala gartee jannata sanii takkaa'u gartee jala gartee fooqiilee gartee jannataa san kayaatu jechuu bara laala amma hulaa gartee jannataa fooqiilee san jala jechuu kana laal galaanni gartee ajaa'ibaa laynii ajaa'ibaa jechuu laala amma alaan haaru jechuun laggeen gartee kayaatu lagni gartee bishaanii gartee asumaayyaa lagni aannanii ka ajaa'ibaa asumaayyaa lagni gartee deemaa asumaayyaa ammas gartee lagni gartee farshoo gartee tajaamu gartee Maqumaatu gartee ta duniyaa tanaaf gartee farshoo gartee jaama malee wanni gartee ta duniyaa tanaan gartee wal hin fakkaattu jechuu bar laal amma urgaan sii ta ajaa'ibaa mi'aan sii ta ajaa'ibaa takka gartee yoo dhandhamtee ee gartee dhandhama gartee isii booda gartee kaa dheebuun hin jirre jechuu bar laal amma ee urgaan sii waan ajaa'ibaa ta duniyaa tun ni ajooyti ta duniyaa tun nama macheessiti ta duniyaa tun nama gartee maraachiti na'uudu billaa ta duniyaa tanarraa ta akhiraa jennata furdoosii keessatti gartee rabbiin nu haa obaasu jenna gartee Muumintoonni gartee waan ajooytuu duniyaarraa waan farshoo gartee fokkottuu ta nama macheessitu ta nama gartee ajeessitu ta nama gartee dhamaastu tana gartee irraa if qabee gartee akkasii obsaniif jecha rabbiin gartee farshoo gartee jannata keessatti gartee qopheesseef jechuu bar laalamma namni gartee duniyaa tanarratti osoo farshoo dhuguu gartee ka gartee hin dhiisin gartee du'e waan akira gartee dhuguu gartee hin kajeelamu jechuu bar laalamma muumintoonni ammoo ka gartee towbatanii gartee farshoo dhuguu dhiisanii ta duniyaa tana jechuu ta rabbiin irraa dhorke tanarraa dhorkaman Aakhiratti gartee rabbiin gartee laga gartee farshoo ka jedhamu gartee ka ajaa'ibaa ka urgaawaa ka nama macheessine gartee ka nama hin jasbeessine ka nama gartee hin miine bareedduu gartee ajaa'ibaa san gartee jannata keessatti akkasitti obaase jechuu bar rabbiin gartee laga adda addaa irraa gartee tajrii gartee hayaatu jechuu laalamma min tahatihim jala isaanii jala fooqiilee isaanii jechuu laalamma al anahaaru laggeen ajaa'ibaa kun jechuu bar laalamma. waqaaluu wayni jaan jechuu bar laalmee yaaba warra waa'ee jannataati gartee hasooyna waqaaluu ni jaan jechuu gartee warri jannataa gartee gaggaariin kun jechuu laalamma alhamdulillaahi way alhamdulillaahi gartee qulqulli gartee rabbumaaf jechuu gartee faaruun gartee kan rabbiitii jaan jechuu ramma rabbii isaanii gartee galata galchanii gartee isa galatoonfatan jechuu bar laalamma alhamdulillaahi jaan jechuu muumintoonni warri jannataa sayyaaf baleeysoo Ee gartee faaruun kan rabbii tiyyaan jechuu laalamma. Alladii rabbiin sanuu hadaanaa jechuun gartee kan nu qaceelchiyyaan jechuumma. Lihaadaa jechuun jannata gartee kanaaf kan nu qaceelche akkasuma gartee qananii jannataa tanaaf kan nu qaceelche kan islaaminaa tanaaf nu qaceelchee koo isa gartee qofa akka gabbaru nu taasise wa alhamdulillah galanni gartee kan rabbii kanaati jaan jechuu laalamma. wamaa kunnaa nuti waa hin taane linahtadii jechuun gartee qajeeloo gartee kan qajeellu gartee waa hin taane gartee silaa waan qajeellu jechuu barlaalamma lawlaa an hadaan allaahu osoo gartee rabbiin nu qajeelchu baate way waa nutuu gartee hin qajeellu kanaafuu gartee galanni takkaa gartee faaruun kan rabbii gartee waan gartee qananii gartee kanaaf Islaaminnaa gartee tanaaf nu qaceelcheeti. Osoo gartee Islaaminnaa qabaachuu baannee gartee qananiin tun hundinuu hin jirtu. Rabbumaatu gartee Islaaminnaa tana akka qabannu nu godhe. Wayii yaa Rabbii keenya alhamdulillaahi osoo ati nu qaceelchuu baattee gartee waa kanan agarru jaarsumaan nu qaceelchee akkana qananii tana nuuf kanne yaa Rabbi galatoomi galatoomi galatoomi jaan jechuu bar laalam qananii gammachurraa jechuu bar yaa baleessa Allahu akbar.

Bilhaqq jechuun gartee dhugaadhaan haqiiqatti gartee dhugumatti gartee dhufanii jiranii jedhan jechuu laalamma dhugumatti ergamoonni rabbii keenyaa dhufanii gartee jiran jechuu dhufan gartee jedhan jechuu laalamma dhugaadha gartee ergamoonni rabbii keenyaa dhugatti duniyaa tanarratti illee dhufanii jiran jechuu laalamma.

bimaa kuntum waan taataniif taacmaluuna ka gartee hojjettan sababaa gartee waan kheyrii hojjechuu turtaniitii fi ee gartee jannata gartee kana dhaalchifamtanii akkana gartee jedhamuudhaan gartee isaanitti gartee lallabume jechuu barlaalamma maleeykaatu gartee isaaniin lallabe jechuu Wan utuu gartee ni lallabama jechuu laal amma an tilkumul jannatu jannanni kun jechuudha uuristumuuhaa jechuun gartee kan gartee isii dhaalchifamtani bimaa kuntum waan taataniif taamaluuna ka gartee kheyrii hojjettan sababuma gartee isin kheyrii hojjechuu turtaniif bar jannata gartee kana seensifamtanii isaaniin jaama jechuu laal amma itti lallabamee

haqqan jechuun gartee dhugaa haala ta'eeni faal wajattum aboo gartee isinoo arkattanii jaaniin jechuu laalamma isinoo arkattanii gartee takkaa hoo gartee argattanii jirtanii jaaniin jechuu gartee maa wacada rabbukum jechuu waan rabbiin keessan isiniif baallame haqqan jechuun gartee dhugaa haala ta'eeni

ee maa wacadanaa rabbunaa waan rabbiin keenya gartee nuuf baallame gartee agarree jirra haqqan jechuun gartee dhugaa haala ta'eeni fahal fahal wajattum aboo gartoo isinoo gartee arkattanii gartee jaaniin jechuu laalamma isinoo argattanii maa wacada rabbukum waan rabbiin keessan isiniif baallame haqqan jechuun gartee dhugaa haala ta'een maal jaa warri ibiddaa too qaaluu na'am aboo agarre kunnoo gartee ibiddi kaa ajaa'ibaatii jaan jechuu laalamma ichi keessaa ee najjinaa minan naar yaa rabbi fa'azzana mu'azzinuun jechuun mu'azziniin gartee ni lallaba lallabaan gartee ni lallaba jechuu laalamma jidduu isaaniitti gartee ni lallaba jechuu laalamma allaanatullaahi abaarsi rabbii haa ta'u abaarsi rabbii haa jiraatu ala zaalimiin miidhaa hojjettoota irra gartee haa jiraatu jaan jechuu laalamma Maleeykoonnilleen gartee guyyaa san zaalimtootuma gartee abaaran, kaafirtootuma abaaran, warra Rabbii gartee dhiisee waan biraa gabbaru nu- ni abaaran jechuu bar laalamma guyya san. Dhugumatti gartee nuti jannata arkanne jaanii gartee warra gartee ibiddaa kana lallaban jechuu warri jannataa bar yaa baleesso. Ee. Alladiina jechuun gartee isaannan warri gartee hamma gartee waalimtoota taa'e kuni warra kami warri gartee malaayikaan akkasii abaartu sun jennaan alladiina yasudduuna warra gartee deebisan jechuu laalamma. An sabiilillaahi karaa rabbiirraa ka gartee karaa rabbiirraa nama deebisan jechuu bar laalamma nama gartee karaa masgiidaa deemu ka masgiidarraa deebisan ka gartee ka karaa islaaminaa seenuu deemu ka islaaminaa irraa deebisan jechuu bar laalamma waalimtoonni ka gartee karaa rabbiirraa nama deebisan jechuu laalamma waya boqoona haa ka gartee barbaadan waya boqoona haa gartee fadhan jechuu laalamma waya boqoona haa ciwaja jallina gartee jalla ee gartee amma gartee akka isiin jallattu gartee ka fadhan jechuu laalamma.

Ee ciwajan jechuun gartee akka ishiin jallattu ka akka isiin jallattu ka fadhan jechu. Ee karaan diriiraan san akka jallattu warra fadhan jechu takka. Ee wahum isaan bil akhirati akhiratti kaafiruun isaan warra akhiratti kafre jechu. Du'anii kaafamuun hin jirtu warra jiru jechu barlaalamma. Eega duunee eega duunee biyyee taanee booda ee qormaanni gartee hin jiru warra ja'u kaafirtoonni san jechuu muumintoonni dhugaa aakhiratti ni amana du'ee gartee eega biyyee ta'e booda guyyaa qiyaamaa rabbiin nama kaasee gartee nama qormaata gartee nama gaafataa gartee warra itti amanu jechuu muumintoonni jannata seenu kaafiroonni warra guyyaa aakhiraattis hin amanne ka gartee karaa rabbiirraa nama deebisan ka gartee akka gartee karaan kun gartee jallattu fadhan jechuu laalamma barbaadanii takkaa'oo Ummata gartee kanaatu akkasitti gartee ibiddatti gartee qixaaxame jechuu kaafiroonni mu'mintoonni jannataan akkasitti gartee qananiifama warra jannataa rabbi nu haa taasisuu yenna laalamma.